Әлбәттә, ул хәзер авыллар, юкка чыккан авылларның юкка чыккан авыллар күбрәк. Чөнки бу нидән соң инде ничә ел үтте бит инде, 5 елдан артык үтте чыкканнан соң, без 16 елда 2016 елда әзерләгән идек инде, анысы 5 ел үтте инде, шул сәбәпле юкка чыккан авыллар күбрәк. Чөнки авыл җирендә күбесенчә хәзер инде олы яшьтә кешеләр яши. Ә инде иң күп иң күп Әгәр менә карасак, милли разрездан юкка чыккан авылларны, шуларның 700 дән артык, шуларның 770 процентын артыгы рус авыллары. 20 ничәдер процент татар авыллары һәм инде калган өлеше инде удмурт, мари, чуваш, Мордва булды. Русаулар өлеше бик зураймы бу инде нәрсә белән бәйле икән? Татарларның күмәгрәк яшәве, байрак, мулрак яшәве белән бәйлеме бу? Шулай да әйтеп була, икенчесе, ә бер дөресрәк, әгәр уйлабрак әйтсәк, рус авыллары бик вак булалар. Вак авылларны күмәкләштерү вакытында бик күп вак авыллар юкка чыгалар. Шул ук вакытта менә инде перспективасыз авыллар дип вак авылларны игълан итәләр. Бу инде Хрущев чорыннан башлана, перспективас авыллар турында, авыллар белән крәш башлана, компания башлана. Шул вакытта инде бик күп рус авыллары, бик күп вак авыллар юкка чыгалар, чөнки аларның халкы халкын зур авыллар күчереп утырталар. Үч, ә, теләмәгәннәрен шәһәрләргә китәрәр. Ә беренче инде менә авылларны авыллар нигез сала менә бу юккач нигез сала сталин вакыт нигез салына юккач сталин вакытында 1940 еллар 1950 еллар башында колхозлар эреләндерелә башлый тиз арада бик меңнәгән артык колхоз юкка чыга шулар белән инде кечкенә авылларда юкка чыга. Чөнки яны колхоз булмагач, эш булмагач, шул анда яшәгән халык күчәләр зур авылларга, яки шәһәргә күчеп китәләр, яки биек төзелешләргә качалар. Ул вакытта авылдан китү бик авыр була, чөнки паспортлары булмый. Ә, ә шул ә, төрле, әлбәттә, яшьләр укырга китәләр, шунда инде укырга киткәч, алар паспорт алалар 16 яшь тулгач, ә инде колхозда китү өчен рөхсәт кирәк була колхоз идарәсеннән, колхоз рәисеннән, ә колхоз рәисе колхоз собраниесеннән тыш, колхоз җыелышыннан тыш бу рөхсәтне бирә алмаган. Шул сәбәпле колхозларда собрание оештырганнар, шул собраниедә менә бу мәсьәләне караганнар. Әгәр инде собрание рөхсәт бирә икән, Ул кеше авылдан китә алган. Рафаэль абый, менә татар авыллары дибез бит инде, саклау дибез. Үзебездә дә бу әле авыр эш, шулай бит, э, саклап калу. Ә инде менә башка төбәкләрдә катнаш авыллар, ул бөтенләй мөмкин эш түгелдер. Менә э, башка төбәкләргә китеп карасак, вазгыять ничегрәк анда?
Әлбәттә, бу мәсьәләгә э, теге төрле яктан карарга кирәк. Мәсәлән, мин күптән түгел генә Пенза өлкәсендә булдым. Әнә Пенза өлкәсендә 60 авыл, шуларның 20-сеннән артыгы катнаш авыллар. Алар күбесе, күбесе аларның катнаш рус авыллары белән. Бер Неверкина гына бар, анда инде 3 милләт, анда 5 меңнән артык халык яши ул Неверкина авылында, анда татарлар, чуашлар һәм руслар яшиләр. Неверкин авылында. Әлбәттә, бу авыл юкка чыкмас иде арада, ләкин шул вакыт бик кечкенә авыллар бар. Кайберәүләрне бер, ун, унҗиде, егерме кеше яши. Анда күбесенчә авылларда руслар яши. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, Пенза өлкәсендә бик зур авыллар да бар. Ул мәсәлән, Урта Илүзән, анда 9000 нән артык кеше яши. Әлбәттә, ул авыл гөрләп яши, ә шул вакытта кечкенә авылларда инде күбесенчә олы яшьтә кешеләр яшиләр, олы яшьтә халык яши. Менә алар белән сез аралашкансыздыр инде, үзләрен нәрсә дип әйтәләр алар? Бу вакытта аралашканым бар инде алар, нәрсә әйтәләр, нәрсә? Вот без китә алмыйбыз инде калада. Чөнки аларны шәһәрдә кем дә көтеп тормый. Аларның Шәһәрдә фатирлары юк, балалары янда аларның торасы килми, чөнки үзегез беләсез инде, ике буын Шулай.
бигә ну, хәзерге яшь һәм картлар арасында яшәү чөнки авыррак дип уйлыйм, чөнки авылда бит барыбер кеше иркенрәк яши. Монда бит инде ш- шәһәрдә дүрт стена, дүрт диварны саклап яши. Әйе, Анда әйе. кирәк икән, урамга да чыгып була, кирәк икән шәп тә кереп була, Һәм- башкасын да. Өлкәннәрне менә үз җирлегеннән аерып алу, әлбәттә, бу бик авыр эш. Аларның җирлегенә шул вафатлары инде. Беркән инде алар шунда шулай бит. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген Татар мәйданы тапшыруында эм, галим, тарих фәннәре докторы профессор Рафаил Шайдуллин без реклама чыгарылышыннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез.